Näme üçin biz biri-birimiziň telefonlaryny barlaýarys? Çunki temamyz şo hakynda. Telefon barlamagyň aslynda iki sany sebäbi bardyr. Birinji ýanýoldaşymyzyň bolşy üýtgände, ikinji elimiz gijä bir zatjyklar tapaýsamykam? Belki taparyn diýýäs. Belki taparyn diýýän adam tapan zady bilen näme etjekkä? Şony pikirlenmeli. Eger ýanýoldaşymyzyň bolşy üýtgese, men-ä telefon barlamagy maslahat berýän, sebäbi täze gatnaşyk guran adamsy siziň töweregiňizde bolsa, Ýanýolaşymyň ýanyna indi baraýsaň, edişime seret diýip agzyny ýumduryp bolýar. Tä telefonda köp zat edip bolýar. Diňe ýazyşyp, surat ura-düşürip däl-de, pul geçirip bolýar, bir zatlary zakaz edip bolýar. Şonuň üçin ýoldaşyňyz bilen şu temany açyň-da gürleşiň, hökman suratda şul situasiýa bolan ýagdaýyna. We häzir size maslahat bermezden ozal, şu temada erkek adamlar iki topara bölünýänini aýdasym gelýär, birinji, hakyky erkek adamlar sözünde durýan ikinji bestowçylar, ýoknasyzlar, postoýano ýalňyşlygyny gaýtalap gezýän erkek adamlar bardyr. Siziň maňlaýyňyza haýsy ýazyldy, siziň günäňiz däl ol. Ýöne ýoknasyzlaryňam üstünde işläp bolýar we olaryň indi gaýdyp şol günäni gaýtalamaz ýaly, ýalňyşlygy gaýtalamaz ýaly edip bolýar. Geliň durmuşdan mysal alalyň. Meň iki sany joram bar, joralarym az bolany üçin adyny aýtjak ýa jora A, jora B diýeliň. Jora A, jora B ikisem telefonda tutýarlar ýan ýolaşyny. Jora A prosta surat görýär, jora B polnostýu peripiska surat hemme zady bile görýär. Jora A tapandan soň düşünişýä, ýoldaşy söz berýä, ol gyz sözüni alandan soň bir ýyl bilen üç ýyl aralykda şol günäsini bagyşlanok gaty görüp gezýä, öňküsi ýaly bolanok sowukganly bolýa. Ikinjem eden iş öz üstünde işleýä tikinçidi, tikinçiligini has ösdürýä, stilini ütýä, özüne seredip gezýä, olam ikilik etýä diýjek gel, moral taýdan gaty arassa, ýöne öz üstünde işleýär, okaýar, öwrenýär, ösýär, ýanýoluşyna hasam gyzykly bolýar. Muň nesibesini elbetde erkek diýýän oglan ýazylan, soň gaýtalanok güläsini, telefonyny açyk goýýar, gelniniň göz ýaşyny has ýokarda tutýar, belki ikinji telefon tutunanda şoň üstünde etýändir, ol uje biziň işimiz däl, ýöne esasy şony şo şo temada agyrdanok ýüregini. Jora B. eden işi, pripiskany polnusty görensoňam iki günden bagyşlaýa, gaty görk gezenok, haha, waha, derwjik ýaraşýalar, ýene öňki bolşy ýaly, özüsinde işlänok, günde telefonyny barlaýa, günde başujunda otyr, indi nämekä diýip. O, orslarda diýer, mzahyst, öz, özüne agyrtmakdan lezzet alýan adam. Özi hiç hili derejede üýtgänok we otuz ýaşynda bolsa-da kyrk ýaşla meňzeýär. Özsynda hiç hili işlänok. Bar dünýä meň ýoldaşymda şoň etýän ikiliginde diýýär. Şoňa diňe üns berýär. Aglap ýör pstaýanada. Menem maslahat berýän özüňe üns ber, özüň özgerdse bolýa bolýa diýdi ýene-de öňki bolşy. Maslahat berýän adam maslahat almasa näme etjek. Şonýaly, sizde-de şonýaly situasiýa ba bolsa, belki ýok bolsun, ýöne töweregiňizde-de ba bolsa, hökman suratda şo situasiýada ýanýolaşyňy derewjik bagyşlamaň, gaty görübrak geziň we öz üstüňizde işläň. Okaň, öwrediň, dörediň. Kyn diýersiňiz, kanyeshno je, ine ýutube çem mojno zanýatsa diýip köp zat tap bolýar. Edeýin diýseň, aýal adamlar lýuboý zadam edip biler. Çagalaryňyzy okudyp başlaň. Bir zat birini okudyp başlaň. Öz üstüňize işläň. We esasy wideomyň soňunda erkek adamlara ullakan haýyş. Eger siz bagtly, abraýly, yrsgally, döwletli bolasyňyz gelse şu gapylary aşak açar siziň nika boýunça alan gelniňiziň elindedir. Şo size dileýärem yrsgal döwletem getirýä. Şoňa gaýrat edip ynanyň. Çagalaňyz siziň gelniňiz size hudaý tarapyn beren berilen amanat. Allajan şony ynanyp Maňlaýyna sizi ýazdy. Çagajyklaryňyzyň bolmagyna emr etdi. Siz şoň gadryny biliň, şolary eliňiziň aýasynda saklaň, ysgal döwletiňiz garyp gider. Ýok, wagtyňyzy başga kişi bile geçirseňiz, bütin men bu dünýäde ömürlik ýaşaýan men garraman nik gezseňiz, Onda ediberiň, konýeşnaže. Ýöne azajyk ýigrimi ýyl, otuz ýyl öňe soradyň, siz garrarsyňyz. Siz iň soňunda ýene-de gelniňiziň ýanyna çagalaryňyzyň elinde galarsyňyz we oň gözýaşy esasynda durmuşyny ajy hasratlara öwürendigiňiz esasynda nähili durmuş ýaşajagyňyzy pikirleniň. Şoň üçin şu wagtdan oýlanyp başlaň. Aýalyňyzyň kaprizini çekiň, aýalyňyzyň näzini çekiň. Şonda ähli baýlyklaň, Ähli yrsgal döwletiň gapysy siz üçin hemişe açyk bolar. Indiki gyzykly wideolarda görüşýänçä hoş sag boluň.